Makadii makadii henyu mhuri yeZimbabwe. Eh, inini zita rangu itwa Temba Moyo um, nechikwata changu chemusambo express toruwa musambo wesungura
Okay, as you can hear, the guy called himself Mr. Tembamwe. So, Mr. Tembamwe, I, I was want to ask this, but I couldn't ask you. I was waiting for today. Tembamwe, firstly, I want to ask you, everyone here that Tembamwe, uh, ah. they think that you are related to the late uh, or the family of Eh, tongai moyo is it true or false ah no
we are, we are not uh, related. related it's only same surnames yeah tinongori ne surname not surname sachi noti moyo haisi surname okay so you guys moyo we use mutupo as a surname oh, otherwise inini zita rangu remachokwadi chaivo nditori naro nesenemo yangu yemachokwadi nditori nayo

I think chokwadi maanacho. Okay, thank you very much. So Mr. Temba, I just want to ask you this. Uh, what kind of music you play or you do or you study? Ah, uh, inini ndingati ndindorova sungura. Eh, sungura sana.
Music mangu unogona kunzwa sungura kana rumba. Okay.
Yeah. ndo ya rumba kana kani ndo futi unogona kuenzwa kutimo in your music yeah but oh.
kusungura chaiko chaiko ndo kwangu that's where you are what what do you call sungura in english huh what is sungura in english you know what you know what let me be honest i don't know a lot of people say that uh, sungura people

ya ipapo apo manje ndingakuti zvaatanga ndiri mudiki but nekuda kuti pane pasina zvikwanisiro hmm. ah, vanhu vanozoona chipo chako watolate kana kuti watokura because iwo pachako unenge wakufaita kuti zvinhu zvindo zvandinoda kana ndozviri mandiri nekuti tini moms yangu vachitaura vanoti ndakazvitanga 1999 okay.
when i was seven years okay. old ndopandai and ndaitofarira madrums you can't remember that I, i remember manje ndakuzoita kuridza chi chigita chegaron chiya chiya okay do yeah watoridza guitar ah. but you look like ma 2000 aiwa ini ndakatoberekwa kuma 90s ikoko sauri uzvibata zvakanaka nje ah inyasha dzamwari Are you looking so nice guys eh, muri kumuona kamfana alright ah, saka zvadaro makati makatanga kuzvinotisa muri mwana mudiki ndopamakazi ko chakazokupai simba rekuti mupinde mune zvemanje muchipesuwa as your career chi ya ndichatidzokere pamashure pakuti ndichani chakaitika panyaya yemusic pandakanotisa kuti ndo zviri pandiri zvinhu zvainetsa kuti ndizvibuditse pachena kuti ndochi ndozviri pandiri because ndakakurira muchechi yechipostori saka paitwa zvechipostori zvezviya vanhu vechipostori havaate manje chi zvemagitare zviya zviya mm. saka zvakandiitira ndingati zvakandiremera kuti ndirambe ndichienderana nazvo ndiri mudiki pepe ndandangotiwo ndikasvika pamagloth point zvezve mm-hmm. ndaizikanwa nekutamba
ya kutamba kubasa eh, ndaizikanwa nekutamba mani pachi saka ndaito ndikatosvika kana kuti muvillage pakaitwa paka yamuroora zvezve zvatonzi daidzai mukomana ah. muri kuona daidzai mukomana ndiye anokwanisa ita sei kutamba eh, saka ndo matangira zvakaita mhm. but kugitari uku ndaitya
ende pakutamba music ndaisatamba music yese azvamwa ndikunyepa ndine musician wandaiketa kuti pakasaridzwa nhingi handitambe pakaridzwa nhingi ndaitozoti ah, anondikurira kunotamba nhingi butbecause inini chakanyatsondifarira sungura mm. haasi magitari ese uh-huh. i still remember song yaalek machese yekuti chikwambo iyai chikwambo chikwambo ndoyakanditenapinda musungura so kubva ipapo ndaingofolowa chi

ah wakawanda aiwa toda two vaunga tii kana kuti vasuda kwamenshina nokuti andokwanisa kuwataura eh ngotaura kuti two chete vanondigonera eh vakakus vakakusunda kuti akomana i wanna be like tongai moyo i wanna be like system tazvida tisingapinze mubashe romukati eh toisa wamwe utu wamwe two ah ine romeo gasa okay but romeo gasa is a new guy was It's a new guy but kudhara ari muindustry ngomana kudhara ende taitomufolowa kubva kudhara ikoko then ndikabva ipapo ah, imwe imwe jeni manje aichazi mhm. aichazisungura ndofarira japresa japresa japresa uh-huh. when this come kurege music obvious ndegafa hausi kutya kuundurwa here aiwa noti kutya kuundurwa but munozoti kumageto youthika mm. kukusarira nyaya wani mm.

You are recognized here. Yeah, Simbi Wombe. All right. eh, tebe papa mkoma wangu eh pandi no zvanasina kubvunza kuti muri yenyu makamira sei? Eh, mu muri menyi muri wechingani? I know that's my first question and for my interviewers, but mu muri yenyu makamira sei? Family yenyu. Mai vapenyu here, baba vapenyu here, muri vangani mbo menyu? Kuti kaka. Uh,
kumba kwedu tiri 6. Mm. First born musikana. Judy.
Judy.
Yeah. And then kuchizotera ini I'm the second born. Okay.
And kuchizotera mwe mfana wangu anonzi Caleb. Okay.
Kozotera sister yangu inotera mashure mangu inonzi Nomsa Naomi. Naomi. Ehe.
Okay. Izo ya Cynthia. Cynthia.
Akaibona baba Shero. Ehe. Izo ya Naledi kana kuti Sharon. Mm. Nokuti Naledi chachitswana. Okay. Eh kana kuti Sharon.
uh, kuvabereki manje mm -hmm. mudhara wangu ini akashaika kudhara long ago okay, okay. 2008 oh, sure.
ndoko wakashaika oh, then sure. i was still in zim yeah. and um, homes wakashaika musi wa 14 june ipapapo oh, manje sure.
manje ipapapo saka so far
ine ndiwe baba ndiwe ndatowo baba pavana wese wasare vavo varikutogara neni as we speak right now ah, that's fantastic that's fantastic zvinokudzwa yeah. zvee alright uh, so um, mkoma um, temba uh, eh, pari zvino mati chikwata chinyi chinodaidza chinzi chi sachi muri vangani muchikwata chenyu chikamira sei hmm, mabvunzo nyaya yakanakisisa manje Uh, chikwata changu inini chinonzi Musambo Express. Musambo Express. Musambo Express. Why vanhu vachiwant nzofarira Express? Have you ever studied about what do you like Express? Kurwa pasi here kana kuti? Ah, ikoko kunogona kunetsa kutsanangura. Asi first name kazhinji ndo inotaura. Okay, Musambo.
Kuti mukaterera kuti Musambo ka. Zvikureva kuti Musambo atirowe Musambo wani. kutoti musambo zvoroti kana titoripo ka tatouya nezvinhu zvanga zvakamirirwa saka musambo techingonza misambo after misambo musambo after musambo and zvinhu zvine zvakasiyana kwete zvakafanana like ndikaburitsa album hamufaniri kuita sa zvakafanana nezvandaburitsa zvofanira kusiyana se zvichinaka that's why ndakati musambo express saka muri wangani muchikwate cheizvi do you have matosimuka zvekutomisa band member ikati muchiri kungoita inonzi independent voluntary that wamunoi mangosangana naye pamoshanda pari kushanda zvipo because band iri inogrooma vanhu anokwanisa kukoma pari dzaimesi mhm. he groomed his people eh, ende zvekuba macheso he groomed his sons saka ndo zvandikubvunzira zvekuti makamira sei ah, inini zvekunyatsoti nyatsoti ndane vanhu vanoti wangu chero chero mm. ma on and off ma on and off chikonzero chii mari here kana kuti ya nyaya inonetsa ndeyekuti maguitarist ka vanorarama nemashows so as you can see kuti isusu tiri vanhu vachangotanga ka and then ndikamudaidza kuti chaakuuya kunoko achibva kuzimbabwe aizogara neni kunoko we end up ka ndakutongomushandira ini ndichitongomubhadhara but isingaite mashoo saka iye paanonoti zvinhu zvadhakwa izvi anongodzokera ndakatomboita chikwata chikaungana chikabatana chikwata but nenyaya yekuti tinenge tisina zvekuita tisina mashoo pasino mashoo hapana mari inobuda pane shoo mari inobudawo alright so for the recent show yatakaita ina baba alek macheso makabhadharwa here kana chii chakaitika iyi show iyi hana kubhadharwa Alright, so it's like mune ma curtain raiser. Exactly. How do you feel to be a curtain raiser? Amwe uzvoona kuti vanenge vachikudzvinyirira from your understanding.
Ah, people they can say so but kuside kwangu inini it's a benefit.
Zvakatondikoshera izvozvo. Mm. Nekuti chinoitika ndechoti mukatarisa kuti baba Shero vanounganidza. Mm. so ini ndofanira kunge ndiripo ndichiratidzawo mafanzi zvandogona tino i can do this and this handishaye four five vanondifollower eh, nekuti ini ndogona kuti rutsama kuti ah vanondishandisa mahara but at the same time ndiri kugadzira zita rangu okay good let's go for that toda kutarisa mapromoters maybe mapromoters vadzinguva ndichaunza panapa mm. eh, what, what do you say to the mapromoters vari kubatei sei from nekukura kwawaita

Ah, pekuzongoramba makupa munhu maningirikeni mikana yongoti uya uperformewo pasina chamunomupa its a challenge futi kudati artist eh. because ini ndinokwanisa kupinda nevanhu kuti eight magitari esungura munomaziva eh. mm. haupindi uri one as a zim dances artists vanongopinda nekombiyuta yake nemunhu wake one otopedza but ini ndinouya nechi neeight wai one ende vanhu ivavo kuti ndingovati hande kushoka unoridza anokubvunza kuti andipa marii Eni kuti ndimudze kuti atidza mahara azvibude. Anokudza kuti haabaya wangu. Saka I have to pay all of those, those guys. Kuti wakwanise kuya kuma rest house. Tizokwanise kuti unoperforma ndinovabhadhara. But manje kuti uzotaure kuma promoter manje ndo ma challenges anosangana nawo. Anobva atokudza kuti ndikuitira iwe kuti uzikane. asi musanete kubatsira vechidiki vanenge vachisimukira eh, ndozvazvinoita so ah, mukoma temba tichida mbomwira mwira mvura yezvino izvi regai timbomwira mwira mvura tiri kudzoka stay tuned

Ah, welcome welcome back tadzoka futi zvekare tanga tambongonomwira mwira mvura eh, ndodaro kuti muri kuona kuti mukomana auya nechamboko pfuti yake eh, ndoyati achida kunotora because vamwe pakutanga kwamakaita kubata gitare maikopa zvaiuya sei munzeve zvichiva kuzvigunhu chii chaitika how who teach you the notes because pane manotes one akadati who teach you that zvakafamba sei iyoyo manje inge tori big challenge kwandiri pakuridza chaipo chaipo hmm. kuti ndinongedza kuti ndakadziswa gitare nanhingi ka ndenchinyeba but chandaikwanisa kuita ah, ndaikwanisa kuti kana ndichiona dvd zvezviya mhm. malive show ayaya mhm. ndaiisa slow motion mm -hmm. isisina sound okay. chandaiwavariraininika kuda kuona kuti zvigunwe zvikumbo mamovement ezvigunwe aya ari kuita sei bcause ndani nechigitari changu chakuratidza imwe mapicture eh. ndani nezvimagitari zvangu zviri zveplastic bcause eh. izvo ndakazogadzira zvimagitari zvangu ndauya kunoko zveplastic saka papaine chandaiti chilidi nechibase so tell me what makes you i see even pashow you like to play a base chii chakaita kuti mufarire base nekuda kuti amachesanoridza base be honest yeah. kuti ndofarire bhesi ka nekuda kuzviitwa namanches muri kuona kwete ega eh. kana takutaura kuti sei ndakafarira bhesi eh. ini ndinonondo ndogona kuverenga unondiridzira bhesi zvinondipinda munzewe zvekutodaro eh. kana nditerera music ndoterera bhesi kunyaya
ndinoti baba shero mm. Koya Norman Tapambo mimi namjumziwa. Anoridza.
Ah base ra anobata mdara yaya. Spencer Kumulani. Spencer Kumulani.
Romeo Gaza.
Mhm. Mukona vanhu vandotarawo. Yes. Kana ndakateerera masongs awo kunyanya. Yeah. Ndechitonzwa chi. Base. Ene ma base line awo ndechitomafamba. Nguva yanenge aitoreva ndechitomafamba. But kuti ndizonyatso kufarira ndakuridza base. Angari baba Shero na Romeo Gaza. Ah ah. na na Norman Tapambwa. Alright. So mkoma Temba, I'm ndiri kudzosera mashure. Makamboshandawo nechimwe chikwata kana makangotanga kuzvibudisa muri mega, mukubuda from mu plastic muri mega. Yeah.
Eh, ini ndichitotanga tanga, ndakatanga ndiri one. Ndichitanga zvinhu zvangu ndakatanga ndiri one. Then nekuzoona kuti ah zvinhu izvi zvinenge zvinonetsa. Kuoneka mbopinda umwe wangu ndimboona kuti makamira sei. ndo manje manje but handina kumbozviita kudhara pandakazoenda kunena kunge manje manje pandakaenda kuzimbabwe pa ndakasvika munhu wekutanga vandaida kushanda naye sati ndakuzoshanda tisanga romeo gasey then ndakangosvikawo ndobva tataura paitove pashow ndikati kuira pastage then akati na totasei totaura ndokufonera but ini semunhu aisatoda zvekugara paateni ndabva ndaenda kwasimon mutambi okay ndo pandakasvika but wewe sei unoda kungo challenge because simon mutambi ndiwe base romi mkaza ndiwe base aune ah, musikadzi no eh. eh vanhu wakutowaziwa kudhara kuna simon mutambi eh. kuna kaenda wakutoziva maoko awo okay so saka unenge uchida because remember ukaenda kuna simon mutambi hmm. ukaenda kuna macheso ukaenda kuna romi mugasa eh. it's obvious unenge uri pabench kana uri webase ndizvozvo muto right eh. saka ndakatozoenda manje kwasimon mutambi Alright. Eh, ndakasvika ndikatojoina mutambi pa panonzi pa players mutown paya paya. Mm -hmm. Papaya. Ndakafonera mudhara mutambi. Mudhara wakandi direct wakati uya pakati pakati pakati. Mm -hmm. But ina ndakwadzo ndi kudai basa rekuti enda ndizive kuti vanoziva here rinoridza. Okay. Gitari pamwe achatanga kuzvioneka. Saka ndasvika kwe kwa inda kati ndoda basa rekubheka. Mm. Ndizvo zvandakawaita. Ndasvika ndikabheka. Vakatanga kutondibvunza unogona masongo api? Ndibva ndati prophet. Mm. wairova ndo vandadii ndo vandaimba nawo mm. ah wakati pamwe wajuma mfana wangu uda imwe ipi mm. ndikati rovai roda mutsuku vaurova roda mutsuku ah, zvinhu pazvaita so tell me mune tukompyuta here mumusoro mutinocleana masos because eh, ndinoona kana eh, kana mfana makingwazi anokwapaedza achirova kana urova hameno chii chinoitika computer eh, because handi let's say ngatiti dauvereke to give an example let's say mandau song mm. nacharakupa song mm. how do you guys differentiate the codes
ah zvinhu zva zvenyu nika ndongoti handingakwanisi kuzvitsanangura but kana zvinhu zviri mauri ka zvinongoitika zvakafanira kunyora song chaiko chaiko mm. kunyora song hazvide kuti panzi pagarwe matare kana kuti utange wambotsvaga kuti chiri kuitika mm. kana ndikutaura kwandiri ini mm. kunyora song hakundiitire izvozvo ndokunonyora song through guitar rekutorira ndokunonyora song through kunzwa song yemumwe munhu yarira saka pakuda kukorekta paakatadza kunosvika ndopakunyora yangu song ndo manyorera ndoita so imi mkomatemba zvemumanzizvi muri kuona zvichikuendesei kumberi sekufunga semaonero enyu for now zvamafamba jenini kana kuti muri kungoti ah, am doit for pleasure kunyaradza nyama ndisange ndichifunga zvakawanda itori shuwiro yekutoti ritowe basa zvamuchose mm. nekuti ndinotoitira kuti zvindiraramise kwete kuitira kuti ndifare kana kuti ndingotandare ndiri kutoitira kuti rizowe basa randototi ah, iri ndo basa rangu iri kana kuti ndo zvekuraramisa nhingi ndozvandiri kuda pamagitari thats good so so far eh, tichiri pakati kudai so eh, vanhu vange vada kukubatai vanenge vachida kukubatsirai tiwe futi uh, viewers from uk canada um, uh, Australia, uh, all over the world. Even in Zimbabwe, we've got my promoters. When I talk about how do they contact you, uh, my guaranteed platforms in you, akamira sei?
Anonibata pa Facebook, Temba D Moyo. Temba D Moyo.
Uh -huh. uh, Instagram, Temba D Moyo. Neku YouTube futi ndingoriko. Temba D Moyo. Temba, eh, Temba D Moyo. uh, whatsapp unenge wakazonga unondibata futi kuwhatsapp whatsapp ya ma whatsapp number anogona kuchinja at any time aiwa ini dzangu hadzichinje zvekuda handiti ka eh, handiziva hangu kuti ndingavape here nhamba dzacho eh, kana kuti tinozinyora eh, pasi pescreen apa taurai wanondibata pawhatsapp kana kundifonera vanondibata panhamba dzinoti 067 uh, 29 12 7 double 4 mm.
ehe alright good ndodara mazvinzwira vatere eh, alright tiyopinda mune chimwe chikamu uh, mukoma temba mm. eh, ma, ma, advice kana kuti dzoreredzo yamungade kupa kune vamwe vachiri kukura kana kuti yaadvice zvinoda kuti muzvibate zvese kune vada kutanga kupinda mune zvemumanzi kurudziro yamungade kuvaudza ndeyekuti chi imi matomo kudhara bos ukaona makusiya stage nana macheso it's a big thing and yeah, what do you want to say kune vachida kuti otanga ozo ah, ndoona sekuti chinozongotura ipride too much mm -hmm. kana tichitanga zvemusic one chechitwo kana wafunga muda here pride inini aiwa nana handina pride hai ine pride handina mhm. ndakasununguka kunani zvake nani nani ndakubataura ne saka eh vamwe wedu tinozodonhera panyaya yekuti tinozviti tasvika isi tisati mm. ikuona zvaka zvakufanana neni so andinyare kutaura kuti andisati ndadya mari yemagitari ndizvozvo mm. but umwe munhu akangonekwa inzi ari kushiya stage nabashero anotaura kuti ah, ndatoo kumberi ndakatorova mari but kana ndisina kudya mari handina saka ndo patinotanga kudonhera ipa one ukangoita mafanzi two three four five wakutodadira vanhu waona promota iweyo yakupromota yatokutengera bm kuti mushandidzane watomumwe munhu watochinja saka izvozvo zvemukazvitaridza mukazongorora kuti pawaimbwesa vazhinji panongonzi aita mbiri yekutanga kana taita hit song yekutanga kashoma onzi anoita hit song yechitwo because paanoti apatuma ari kuita ndo paanyatsoratidza kuti zvaari izvo chaizvo then vanhu vanotanga kubuda afafa saka ndongonoti dai vamwe wese vari kuteera kumashure kana kuti wese wandinawo palevel ratirinori be yourself kwete kuda kuratidza munhu who are you kana kuti ndikaita mari uchaona kana kuti ukaita mari kana kuti pandiri kuridza ndoda kudzingirira nhingi ndoda kuridza sanhingi ini naikenise kuti ndakainspira namacheso but handimbofe ndakaridza samacheso ndo zvandoda kuita ndoridza seni kwete kuridza samacheso kana kuti samutambi kana kuti sanomen tapambo ndoridza seni asi kuti ndo vanhu vakandiinspire
orit so ko tikada kunzi mukanzi imimi masangana nemuimbi vamwari kuti anai collab whether upi neupi neupi vairi vamwari kuti anavo collab eh, vairi vatatu ndivakavanani chero muimbi kana kuti eh, kusungura chero muimbi ah, freeman freeman okay freeman
eh ya doctor unondigonera good freeman kana kwa kusungura ah

anosimbdzwa nemi ndimadaidzwa nedenga most zvacho zvinoita zvinoita kunge chiprofita but thats reality eh, vamwe vazhinji mukasatadza kuchisazikisa dzimwe dzenguva mune muchitoomere kuti mi vamungade kutenda vote of thanks ndivanani ah, ndoda kutenda mwewo shamwari yangu anonzi tafadzwa matsurutse if am not mistaken
anondibatsira zvakanyanyisa nekuti izvezvi izvi kuresa kwatinoiti choita mhm. kwese kwatakaita kuti tigoende pashow yababashero eh. ndiye aitakura wakomana nemota yake for free yeah, kwete kundichaja for mhm. free anongondiregedza wangu I'm, I'm here to help you ndoda kuona uchienda kupi saka munhu akandikoshera zvekuti chero nanhasi i don't understand kuti vanhu vakadaro vachiri kuwanika munyika Izvi zvakangondishamisawo. Saka ndoda kutenda mwana wamai nerudo rwako kuti usaitire ni ndenga. Waripo futi wamwe wakaita seni wanenge wachida help yakadaro. Eh ndozoda kungotendawo. Ai ndotenda hanzvadzi dzangu kunyanya. dzinondisapota dzireke pabasa irori ah, vanondisapota zingaiti ah, zvika zvakanyanyisa ah, kana family ichiona kuti baba hanzvadzi kana kuti sisi vari kuita zvakakosha ndo hanzi munamato mukuru unobva kuna amai saka ndo ndosaka ndauda kubvunza hangu nekuti mai vakashayika but kana hanzvadzi dzichisapota mm. newe wacho unosapotekawo mwana anoteerera tiwo ndizvozvo chaizvo ah, alright ah, ruzhinji rwezimbabwe it was eh, nice to meet mr temper takavaonawo pashow saka tatirega tivabati eh, so mr temper where are you located in cape town Ah, ini ndinogara kumosobay kana tiri muwestern cape muno okay ndinogara kunonzi kumosobay hmm. ndo kwandinogara i think its 400 400 kilometers kubva muno mucape town cbd mhm. or asi saka ngatiti mukawana mashows ma ah, tine vanhu vakatoteerera so vane mabusiness echidiki vachangosimukira vakanga vachida kudai kuti vange vachikudaidzai mechizokupaiwa padiki are you willing to come titori open for business okay nekuti izvezvi izvi ka mm. ndina kuzongotaurawo hangu zvimwewo zvezvimwe mm. but nekufamba kwenguva ndogona kuzotomuvhira papi kuno ehe nekutiwo pane zvekupromisa aregaringo ndine urongwa namudhara jimmy jimalo after mm. uh, uh, this, uh, hanzi munhu anotaura yemadzoka izvozvo alright ah, eh, nguva dzedu ndodzinodzoka zoita shanje vama wandikanoita ichida kutandara eh, this was temper mwananga ndinaye sekuza kwenye ndiri kwacho yezimbabwe eh, kunoona kuti bata makasununguka nhamba dzenhare dzinoti 071962782 itiwai zvakanaka tichadzoka kuzvina mukoma temba is not first and last but please don't hesitate to ask him maquestions kuhis facebook page kutiktok even panapa mucomment section